Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa terus kita agar kita itu ditambahkan nikmat Islam dan iman itu di dalam dada kita tuh sampai mati. Nah, itu loh. Nah. Ini banyak wah ini ujar Urang alim tu banyak. Uh, dasar meren pang. Napa yo? Anak si ano mundok halam to, anak si ano jua mundok, anak si B mundok, anak si A mundok, anak si C mundok. Kamanaan? Bah, ada yang mundok masih satu pulau, ada yang mundok ke seberang sana, ada yang mundok ke jauh sana. Beda benua dah. Nah, benua apa ngarannya? benua apa lah ya eh beda benua dah ya dah itulah mondok banyak jalan panjarmah itu juga banyak wah ini dan si Ano tuh penceramah ya bah harat ceramah nih ngalih ah mencarulong mending make apa si Ano tuh itu jua amun pengajian ini banyak jemaahnya eh ngalihah ribuan jemaahnya ngalihah dari pelosok ano dari pelosok ada teman pengajian yang dikaji itu kitab kan kenal mon bawa tuh nang kayak Al-Quran tuh tabalnya aja wah eh, ngalihah Eh, sudah tuh pulang. Si Anu gitu jua aja. Hanyar bulik munduk, hanyar beberapa tahun dah. Majelis taklimnya keliling kota. Kota kabupaten keliling. Setiap malam maisi pengajian taros. Imbah maghrib, imbah isa, imbah zuhur gin ada aja. Oh, itu. Han. Si Anu kaitu jua anak si Anu jah. Ngintu agak talawasa mundok dah jah. Namun anak apa ngarannya memang kecucu tuan guru jua jah. Si Anu tuh jah dida papanya aja. Abah nininya tuh dida orang alim gede. Oh terkenal juga. Kuat ceramah di mana-mana ya, majelis taklimnya ceramah. Eh, oh iyalah. Tapi jen mau dilihat ke itu tuh

uh, mon inya makan ni ni mon tuan guru bahari tu ada inya makan amun ah, inya makan tu kada bebunyi makan kada bebunyi habis tu pulang kena makan tu nasi tu kada terlihat sisa tangan tu kecupnya aja inya makan tu kan amun makan di warung tu kada terlihat kada terlihat makan di warung apalagi model ngopi-ngopi itu di suatu lihat duduk di warung orang bahari tuh si Ano juga tuh guru tuan guru si Ano bahari itu makamnya di situ tuh ya amun biasa ya duduk berjalan gitu kada banyak pandir kada banyak pandir tadi nah, kelihatan kayak orang biasa

dan dijaga ya salamatul insan bihifzil lisan selamatnya manusia itu dari memelihara lidah lidah ini dipelihara jadi mun orang-orang yang berkeramat tuh tadi tuh nya kada mau menyakiti orang itu kada mau menyakiti orang hmm, wah ini itu banyak pengajian banyak pandir banyak juga salahnya gitu tapi mau dari pengajian kayak mau pulang nih nah, pakai pasal pakai yang ada tuh yang kan dipakai kacau juga kita tapi ada lagi ya ulama-ulama yang kayak itu tetap ada cuman nya kesembunyi ada cari aja Mun ada walaupun berdua bertiga muridnya iringi. Eh, kadang tuh pulang dicari-cari gitu itu. Wah ini Bang Li. Inya kan mau ngaku, eh, walaupun dia pengajiannya kayak ini nih bisa jadi wali. Nah, mengaku jadi wali. Mual juga. Bungul jua ada ya merasa jadi walai seorang Uh, murid seikit ja aku ni wara dah kaya dini mengaku merasa jadi walai. Ujup bungulai. Nah, kaya itu tuh. Tetap kita tuh tetap jaga hati di hadapan Allah jaga hati di hadapan manusia di jaga hati tetap ada boleh berperasaan macam-macam hmm

Allah memberikan pe nah kan lari ke sana amdah to kaina pulang mana lari ke sana to mau ada yang dikira hendak kaina ha kita bungkar kita model ingat orang bahari itu aja ada ulo le eh, nyaman kayak itu tuh bang nah itu aja buahnya lah kita agak mager santai wih ini nah nah itu aja